Hey hey, ech sinn de Paco Gualandres, ech sinn DJ a Museksproduzent an ech wunnen am wonnerschéinen Uewerkuer an der Gemeng Déifferdeng. Bah, ech sinn mat menger Mammchen doheem agespaart a mat eisem klenge Mupp, dem Bella, e klenge Shih Tzu. Also mir kachen allen zwee heiheem, dat heescht heiansdo kacht meng Mamm. An dat iessen ech dann och. Heiansdo kachen ech. Dat iessen ech da ganz alleng, well wéi een esou schéi seet, Wat de Bauer net kennt, dat ësst en net. An meng Mamm huet halt net gär Chineesesch an hei an do. Dofir dann ass dat fir mech. An mir bestellen awer och ganz vill, fir de lokale Restaurant e bëssen ze ënnerstëtzen. Jo, ech maachen zwar net ganz vill, mee ech maachen e bëssen Fitness. Ech hale mech awer e bëssen a Form. An dann maachen ech och nach Yoga. Also et ass Oberkorn Studios heescht dat Ganzt, et ass jo och zu Uewerkuer. An jo, ech maachen vill Produktioun, da maachen ech och Mixage, Mastering, ech schreiwe Songs an hei gëtt dann och e bëssen opgeluet an et ass alles voller Instrumenter hei. Jo, well soss normalerweis ginn ech weekends och opleeën op Partyen an da brauch een heinsdo zwee, dräi Deeg fir erëm zou sech ze kommen an dat ass jo am Moment net. Also jo, ech verbrénge ganz vill Zäit am Studio. Nee, ganz am Géigendeel. Fréier vläicht net esou, mee mëttlerweil huet sech dru gewinnt a si ënnerstëtzt mech och. An heiansdo froen souguer d'Noperen, ob ech net kann e bësse méi haart maachen. Mä vill Leit, wa se hei am Studio sinn, et ass e bësse wéi eng kleng Mikro-Zäitzon. D'Leit mengen ëmmer, et wär eréischt eng Stonn ëm, an u sech ware mer schonn de ganzen Dag heibannen. A mir geet et och esou. Jo, ech hunn witzegerweis virun e puer Wochen een Track hei ugefaangen, an do geet et och am Text dann driwwer halt, dass déi Zäiten iergendwann eng Kéier eriwwer sinn an dass kee Mënsch alleng ass. Dass mer alleguerten zesummenhalen. Jo, hei hutt der dann zum Beispill just de Kick, an da kënnt dat hei dobäi an dann dat do, an esou baut dat sech dann op, bis dann dat do erauskënnt. Dat ass ganz ganz verschidden. Also heiansdo hunn ech et an e puer Stonne scho bal fäerdeg an heiansdo dauert et dann awer och Wochen, Méint oder esouguer Joren. Ech weisen Iech direkt zwee Objeten. An zwar déi heiten zwee. Do sinn ech, hunn ech eng Kéier zweet Plaz an eng Kéier drëtt Plaz kritt bei de Luxembourg Nightlife Awards an de Kategorie Best Electro House DJ. Do sinn ech wierklech stolz drop. Dat heiten ass mäin Look de Confinement. Deen hat ech och bei mengem alleréischte Livestream bei rtl Today benotzt an deen ass ganz gutt ukomm bei iech. An ech liben en. Nee, nee, nee, also meng Hoer, déi sinn ëmmer ganz gutt gepfleegt an och ëmmer schéi propper. Ech hunn elo déi lescht Joren ëmmer hei zu Déifferdeng an der Foussgängerzon opgeluecht fir fir Nationalfeierdag an dat ass ëmmer enorm. Déi Stëmmung ass genial an et ass net nëmme mäi Liblingsset hei zu Déifferdeng, mee souguer ee vu menge Liblingssetz vum Joer, wierklech. Dat ass eng gutt Fro. Ech mengen ech bleiwen einfach heiheem an ech maache weider Musik. Also bleift alleguerten doheem, passt op iech op an jo an wann der Dreem hutt, gleeft drun, schafft haart dofir, da ginn se och sécher an Erfëllung, ech verspriechen iech et. Allez, ciao alleguer, see you.